Сывлӑх сунатӑп. Мана Наталья Валерьевна сӗнеҫҫӗ. Эпӗ Ҫӗнӗ Шупашкарти кадетсен лицейӗнче чӑваш чӗлхи вӗрентетӗп. Паян эпӗ сире Петӗр Хусанкайӑн Уняхви ятлӑ сӑввине вуласа парасшӑн. Уняхви. Уняхви старик тесессӗн ман аса килет йӑваш, хӑнчӑр куҫлӑ, пӗчӗк ҫеҫӗ, кӑптӑрмаш кӑна чӑваш. Хырӑҫ-марӑҫ татайманшӑн торгисем туса ялан выльӑх-чӗрлӗх е хуралтӑ тустаратчӗҫ кив ялтан. Уняхви старик юлмасть нихӑҫан та торгирен. Утюга, ӗҫке те ахӑр вун чухлӗ ҫӳремен. Чиркӳрех пулсан пӗр-иккӗ пулнӑ пур ӗмӗрте. Ҫуралсан та авлансассӑн, урӑх вӑл кӗмен-тӗр те. Ну, турки тесен, таҫта та кайса кӗрӗччӗ ҫав ҫын. Эсӗр ыйтӑр халь, куштан вӑл е сутуҫ усламӗҫ-им? Ҫук, пӗр шӑрпӑк та унта вӑл туянман. Хурал путне шӑп кӑна кӗрсе тӑратчӗ тек сӑмах сыппине. Кӑн-кӑвак пӳртре пыр сасӑ чыхӑнса калать вара. Паллӑ. Утмӑл, утмӑл-пиллӗк. Кам хушасси ытларах? Ҫитмӗл. Чарӑнчӗ. Хушмаҫҫӗ. Пӗри ҫав самант хушши куҫ кӗссе ӳсӗркелет кӑшт. Уняхви ӳстермӗш-и? Сакӑрвунна! тетчӗ хыттӑн Уняхви ҫын хушшинчен. Пурте лах кулса яратчӗҫ. Кулманни старик пӗччен. Хӑйпе хӑйӑлӑхса ҫитнӗ мыскара ҫитӗмле йӑтнӑ аллине салхуллӑн вӑл усатчӗ ҫӗрелле. Юлашки хут астӑватӑп ак ҫапла, Уняхвие. Уняхвийӗн пӳрчӗ ватӑ, хуҫипе пӗр ҫулхиех. Пур харам пырсен тымарӗ, тепринех хакланнӑ ҫул, ялӑн влаҫӗ суткаларӗ тӗрлерен хурал та, ҫурт. Куняхви астуан юлтӑр туйипе кашлаттарса вӑл куллен пыратчӗ, кукӑр чӗлӗмне паклаттарса. Тӑчӗ те старик мӑнаҫлӑн евитлерӗ пӗркунне. Туянтарӑр, Лариван, улт кӗтеслӗ хыр пӳртне. Хамшӑн халь ӗнтӗ тарамччӗ, анчах ман пит аякран таврӑнать пулас-ха каччӑ, ҫитрӗ ҫырӑвӗ баян. Эп ҫухатнӑччӗ. А манӑн ывӑл тухнӑ паттӑра хаҫатра сӑнне ҫаптарнӑ, курнӑ пулӗ хӑвӑрах. Хӑй те ҫырнӑ: «Атте, — тенӗ, — илтӗм ордента медаль!» Колхозсен йышне ӗҫчен тӑрашмашкӑн суннӑ хал. Кӗркунне шӗпе кӳрсессӗн авлантарӑп тетӗп те, намӑс-ҫке-ха кинкӗртмешкӗн хамӑн ҫӗршӗннӗ пӳрте. Эпир мар халь япӑх-япӑх, акӑ янӑ та Якур. Ну, туйне ташаттармалӑх хамӑн та ӗҫ кунӗ пур. Унехви старик ларчӗ хӗвенчен хӑй енчӗкне. Пур кун-ҫулҫӑ шаплаттарчӗ старӑхса сӗтел ҫине. Кулакан никам пулмарӗ. Ӗлӗк чух шӳтпе кӑна йӑпанма этем пултарнӑ. Халь туянчӗ чӑн-чӑнах. Кам пӗлет? Тен, ӗмӗр-ӗмӗр ӗмӗтленнӗ вӑл ҫакна. Вырӑнне лартать Атьсемӗр. Пур ҫынна та, самана.